ara ad aɣ-d-ibegnen d acu yeḍran ambaɛd aqehar ameqqran i d-illan. Kuni d-smetkiɣ daymen d akken deg ṭṭwabeɛ-agi-ni yellan akka deg tektabt n uwḥi ixef wis setta, ad d-nwali neɣ ad nwali d akken yal ṭṭabeɛ Isefgan-ayi-d une période deg umezruy. Isefgan-ayi-d ussan i tɛac tmesgida. Ussan amek aɛdaw ibɣa ad ireẓ tamesgida. Ṭṭabeɛ wis sin nenna-d dakken d ṭṭabeɛ anda tamesgida tettwaqehher s berra, s limenas, s lmut. D acu? Ṭṭabeɛ-agi wis tlata ixulef cwiya. Ayagi a t-id-nwali deg tektabt-agi n uweḥḥi ixef wis setta taṣeddart xemsa akk d setta. Tan wayen yeqqar wawal n Sidi Rebbi. Mi icerreg izimer-nni n ṭṭabeɛ wis tlata, sliɣ i lxelq wis tlata yenna-d, As-d! Ataya, ataya daɣen, yiwen uɛidiw d aberkan. Win i t-irekben, iṭṭef lmizan deg ufus-is. Imaren kan sliɣ yiwet n taɣect, imaren kan sliɣ yiwet n taɣect gar rebɛa n lxuluq-nni teqqar, kilu n yirden d ssuma i yettaɣ ufellaḥ i yiwen wass n lxedma. Tlata kilu n temẓin daɣen d ssuma n yiwen wass n lxedma. Ma d zzit akked ccrab ad qqimen akken llan. Acu ara nwali dagi ay atmaten a tiysetmatin? Ad nwali d akken aɛudiw-agi-ni ixulef cwiya win akken iɛeddan. Ha? Ad nwali d akken la couleur n Douglas inek la couleur n Douglas txulef mem widak iɛeddan. Wagi d aberkan. Meɛna-s d akken ma yella nkumpaṛ-it kan

D acu i d aɣ-d-isebgayen ay wagini? C'est que tiɣawsiwin ad bdut ad ttbeddilent. Win i t-irekben, yeṭṭef deg ufus-is lmizan, anda yeqqar daɣen kilu n yirden s ssuma

Ma yella ccṛab akk akked zzit qqimen akken llan. D acu i d lmeɛna n wannect-agi? Ma yella nṛuḥ ɣer tektabt n Ɛamus, ixef wis tmanya, taṣeddart tis ḥdac, teqqar, Atnaya wussan, i d-inna Ssid Ameɣlal, Ad tesseɣliɣ llaẓ ɣef tmurt, mačči d llaẓ n uɣrum, mačči d fad n waman, lameɛna d llaẓ akked fad n tmesliwt i wawal n Umeɣlal. D llaẓ n rruḥ ara d-iɣlin. Ayɣer? Axaṭer la période-agi-nni,

Iwacu? Axaṭer tamesgida ad tkumaṣi ad tekcem deg la politik. Fdem akk ayagi, yenna-ak aɣrum-nni akk, irden akk, ttemẓin, op. Anda ad yuɣal l'église à partir de 313 tekcem deg la politik Constantin même d nettan ara d-iɣren pour le conseil de Nicée en 325.

Yeẓra belli lebɣi n Sidi Rebbi i wakken mačči d li politisyen ara t-ibeddlen. Lḥaǧa naḍen, mam deg tektabt n Daniel, anda mi mlal, mi temlal, yani mi mlal wakal akked wuzzal, yani un mélange entre la religion akk d wuzzal, la religion yellan d akal, uzzal yellan d la politique, ça ne marche pas.

d aɣdar n tmesgida. Il va essayer par tous les moyens. Ɣef demagwa-agi, a gma neɣ wetma, assagi-nni ṭṭef deg Sidi Rebbi, xaṭer zzit akked idammen-is zgan. Awal-is daɣen assagi yella, d acu ahat ad d-yas wass anda ad yeɛreḍ ma ma naf awal n Sidi Rebbi, xaṭer ad yili uqehhar daɣen d ameqqran ɣer taggara. Tettut ara taboni deg lačan-agi, partajit, seqsit-aɣ-id, qleɣ dagi i wakken ad ner isteqsiyen-nwen, i wakken daɣen ad nferq yid-wen tamusni i aɣ-d-ifka Sidi Rebbi. Ǧaw lehna talwit, ɣer tikti-nniḍen.